Li gor gotina gotinbêjan li Almanyayê li kafeyan bi almanî xizmet tê dayîn. Dema mişteriyekî diçe kafeyê û dema garson tê ber wî mişterî yan wê mişteriyê bi almanî diaxivin. Li gor gotina gotinbêjan li Fransayê jî li Îngilistanê jî rewş heman awayî ye. Li Amedê çima cuda ye ev yek? Tam jî pirsa me ev e. Aras, Ev demek bû min dixwest rojane li ser hin tiştan em vîdyoyan bikişînin. Îro bû gavek yekemîn, belkî sibê du sibê sê sibê rojên din em bikarbin vîdyoyên din bikişînin û agahiyên rojane bidin. Werin em îro binêrin ka çi bû. Pazdehê Gulanê cejna zimanê Kurdî bû. Li gelek bajarên Kurdan gelek çalakî ji bo cejna zimanê Kurdî hatin çêkirin, ji salên çûyî gelek gelek zêdetir. Yek ji wan jî li Amedê kafeyek bû li gorî vê cejnê û li gorî roja ziman daxuyanî dabû û gotibû em ê, Bi kurdî xebatê bikin û li gel mişteriyên xwe welew ku mişterî bi zimanekî din biaxivin jî em ê kurdî bersive bidin. Gavek xweş bû, ji ber ku gavek xweş bû, bû rojev, nûçe hatin çêkirin, li ser tora civakî gelek tişt hatin gotin. Û îro ew xwediyê kafeyê Pîne, Kafe, Sanat îro hatin çavkirin. Li Almanyayê alman bi almanî diaxivin, li kafeyan jî li kargehan jî. Li Fransayê li Îngilistanê bi heman awayî. Lê li Amedê dema kesekî bi kurdî diaxive û dixwaze bi kurdî xizmetê bike, Tişt rastî tiştên wisa tê. Çima? Bar çima li ser milê kesekî be? Ew kesekî li kafeyê xizmetê bi kurdî bike divê çima sûc be? Sûce na. Îro bar wê Amedê daxuyanî da got sûce kusa tune ye. Ey baş e sûcê Kursa Tuneyê çima hatiye binçavkirin? Li Amedê rewş ev e. Em li aliyê din ve li meseleyê mêze bikin. Ew kafe li kuçeya hunerê ye, bi tirkî jê re sanat sokayî dibêjin û wisa navdar bûye. Li Amedê ev kuçeya hunerê zû de heye. û zû de bûye navdar. Gelek kafe li wê derê hene. Ew kafe li wê derê bi tirkî xizmetê dikin piraniya wan. Ji ber ku piraniya wan bi tirkî xizmetê dikin dema yek rabû bi kurdî xizmet kir, ev yek bala hinan dikşîne. Loma bûyera îro çêbûye. Li Almanyayê li kuçeyeke hunerê hemû kafe bi almanî xizmetê dikin. Loma jî tu problem nîne. Û li kuçeya hunerê ya Amedê eger hemû kafeyan, em nebêjin hemûyan jî, sedî heştê û pênc, sedî nod, sedî heftê û pênc bi kurdî xizmet bikira, îro, Ne Ramazan Şimşekê ku hatiye binçavkirin wê rojeva me ba, ne jî wê binçavkirinekî bi vî rengî wê çêba. Dema hûn kesekî bi tenê bihêlin bi vî awê çêdibe. Lê dema her kes heman tiştî bike, li wê derê problem çênabe. Wê çaxê pirsa me ev e, li Sanat Sokaxiya Amedê, li Kuçeya Hunerî ya Amedê çima xizmet ne bi kurdî ye? Ji alî yên din ve jî. Madek li Almanyayê li Îngilîzan nizanim li ku derê rewş heman tişt e, wê çayê li wir jî çima ne bi vî awayî ye? Wê were bîra gelek kesî. Kur te demekî berê me nîqaşa li başûr çima fîşên marketan ne bi kurdî ne bi erebî ne kiribû. Ji ber ku li wir desthilatdariyekî heye û divê bi kurdî be. Lê bi erebî ne. Çend roj berê li diyarnameyê me nûçeyekî belav kir. Li Rojava yazdeyê meha pêşiya me hilbijartin heye lê qertên hilbijartinê, qertên ku însan wê herin dengê xwe bidin, bi erebî bûn. Çima? Me ew jî pirsî, gerek em bipirsin. Em nepirsin, em nikarin gavek din zimanê xwe ber bi pêş ve bibin. Liwir çima pîş bi erebî ne? Li Rojava çima kartên dengdanê ên hilbijêran bi erebî ne? Û li Amedê çima kafe bi tirkî xizmetê dikin? Pirsên me ev in, Loma jî îro ev bûye derketê ortê? Ramazan Şimşek helbet sûcek wî tune ye. Yani eger bi taybetî nexwazin wî negirin, divê berdin. Baroya Amedê gotiye îro em ê xwedî lê derkevin û em ê alî hiqûqî be em ê xwedî lê derkevin. Em nizanin wê çi be lê îhtîmalekî mezin wê berdin. Lê bar çima li ser milê Ramazan Şimşek yan jî Kafeya Pîne tenê ye? Pirsa me ev e, madek ev zimanê me ye çima li her derê ne bi kurdî em naaxivin, nadin û nastînin? Çima xelkên din bi zimanê xwe didin û distînin em na? Li hemû parçeyan em ê vê pirsê bikin. Îro mijara me ev bû. Ger derfet çêbin ez dixwazim carinan em ser mijarên rojevê belkî her roj nizanim ka wê çi nîşanî me bide pêşeroj em ê bibînin. Lê wisa mijarên spesîfîk hebin mirov car carinan wisa biaxife wê kêfa min were belkî kêfa we jî were û belkî xizmetekî ji bo kurdî be jî. Îro mijara me ev bû em hêvî bikin. Wê Remezan Şimşek îro pê berdan.